hinkwenu byela na milanga swi musana i beef yaleyo a wu a nga yi koti na beef na sweswi mi ta swi twa leswi a nga ta i nhlamba ntsele leyi a nga ta yi humesa laniwa tinghoma leti a nga ti la ku ti humesa a ni mina n'wi tiva ku hava lexi a nga ta xi yimbelela mzali a nga na nghoma a nga na chomu mina advice leyi ni nga ta n'wi nyika yona muzaya ni a fane a sukela beef a nga yi koti a hambana na ti-beef a ti phikizanisela na va na na va ma-two k va yena leyi hayi legend laniwani laha hi le makumu efoso nge lunghi la muzaya wena a wu koti nchumu hambi beef yini a wu koti wena kahle kahle that's why na sweswi ya mina ni tisole ngopfu laha ka ni nga ndla life liya ni ku njhanjhani ni vuye ni ya swi yingisela ni ta ku ni ku mara swi make sense wo ni fanele ni tle life liya mara ka swilo swo ka swi nga pfuni nchumu so phela a swi pfuni nchumu swilo leswi ni swi vonile ni weste nkarhi wa mina ngopfu la i to leswi a nga na ngoma a nga na bifi a nga na nchumu munhu waloye mi ta swi twa na sweswi swi swi nga ta yimbeleriwa ka luwa wa mfowethu luya mi ta swi twa ku i ta byeriwa hi zexc i ta byeriwa hi is a a nga na nchumu mpfalani hi lero a nga ha swi tivi ku ri i lwa na beni kumbe i lwa na hina kumbe a a eh? a a nga ha swi twisisi ku la se i la ku penga mzaya lexi ni nga ta ku advise xona n'wana sesi kelela mati kelela mati i i i i ma hisa kwale ma hisa kona mzaya kuma mali leswaku tsandza mzaya a swa ku tsandza leswi a wo huma wa ta loko a wo humanyana i relax humanyana ka social media mzayi ti chayela music wa wena i nga ri ka social media swin'wana swi bohi ku hlamula mara wena swa vhe swi tikomba ku laha a yi talangi quantum mzayi wena wayi mina ndzi ni ku chava hi beef wena hambi no ka ni nga ku beef wena a ku na beef leyi nga ta ni beef ha yona a ku na beef leyi nga ta ni beef ha yona i to vulavula hi xihi xin'we he n'wachakeni he wa milenge ya swimusana he fonyonyo dendere dendere vito rero dendere ku tikiwe khale vito rero se la ku teka mavito ma wena ku tisa hale ka mina ka swi njhani wena mzali he wa a wu na nchumu wena u nga ta xi yimbelela wena mzali. a wu na wena a wu na nchumu nga ta xi yimbelela wena a wu na nchumu nga ta xi yimbelela wena that's why na loko vanhu va ku chava we wa dyi tiva phosa hi beef wena wa dyi tiva phosa hi beef i na beef kwini mfana loyi u nga na beef nchumu loyi a mi chava swilo swin'wanyana a ni mhembyana hi n'wi tiva laha ku hava lexi a nga ta endla nchumu hi xona a nge le ku endleka nchumu ma n'wi vona i le ku tirheni i tirha ku kelela mati sweswi e ma swi vona sweswi i tirha ku tata ku tata tijojo ma swi vona ku ndlala yi le ku n'wi dlayeni a ku hi le ku performeni hi le ku i ndlala yi n'wi dlayaka a ku na ku performa ka la ta n'wi vava tigigi letiya fifty five hi two months e i twa ingaku va nga n'wi nyika ten nyana a ku ta ten a nga ta yi kuma keleli mati me leti ritavi leyi a nwisaku vanhu mati ya le ritavi va nga ta khomiwa hi tikholera vanhu a ma tiva ma lama ku mati lama i ka ritavi lawa complex leyi ya ka masingita va nwa mati ya le ritavi mati ya le ritavi lama. va mi komba video ya kona a kha a ka ri tavi so ma n'wi vona ku munhu waloye le ku tsandzekeni guys ni kombela mi nga xava mati lamani n'wina mi nga mi lavaka ku va healthy mi ta khomi hi cholera mati lama hembe leri tave guys a nga na mati mo basa loyi a nga za a nge a nga a nga borhangi na mati le ka yena nga ta kumbexana mi nyika mati mati lama ma huma ri tano be careful o o kolo chumu luyani luyani o laha a za ti sunga hi yexe e a nga dlayiwangi hi munhu i to ze a teka ntambu wa ku i e e hi december loyi la ku teka nsati wa yena njikajika na yena a la nga na nchumu ende a nga n'wi ndli nchumu i ta n'wi ndla yini loyi la ku n'wi fonela loko va zaye tala dorobeni loko va za ta na dorobeni ta misava la mahanya hina nuna ku na cakala mali hava swo tsakisa wansati ku hava se i yini ye wa ha tshama titirakeni ta vanhu a tele he he tiraka a dlayi so tiphela mi nga rivala me mzaya me mzaya ni n'wi humesini ka tinqambi a fane a a futhi sweswi a swi wes mzaya loko a un'wanyana ni a fane wo tirhisela tihomu ta sivara la la tshangeni la ya hambi u gonya ntshava ya tirhisela tihomu mzaya i swi vonini na yindlu i te yi sungula yindlu wa vona ku yi brike njhani brik brik brik na xitina na xin'we hi rini ah, i yini denderi i swilo leswi nga ta ni kwatisa loko ku denderi a ku lo lexi xi nga ta ni kwatisa mina n'wina mato ma nwa mati ma ri talo n'wina e oh. famba xavisela vanhu mati ma le ri talo i jani mfana loyi a ku na beef yin'wana vona leswi swo swo swo rhepe hi va va va na mina matoke bari yi lexi hi mzayi bari ngopfu wena bari ya bari wena loko va ku na bari kahle kahle ka tinhlambi hinkwato va vula wena i kopela swi ze swi hi lero i lava ku landzelela xin'wana na xin'wanyana i tshama rhepa beni hi lero se a wu a wu lava koka vafana lava va va two k wena wa u tlharihanga i ma hi ku twisa ka mzaya ni xoko i le ku yingiseleni n'wana sesi wo hi ku twisa wo hi ku twisa ni nge two second nyana ni mi twisanyana nghoma ha leswiya o ah ni ni khata kwalano ma swi vona ku ri loko hi vulavula hi music guys hi vulavula hi yini loko hi vulavula hi music mi yi twini loyi bisa just two second mara swi clear swilo leswi swi mihisa loyi a swi yimbelelaka swi fambelana na ti-beat. Don't stop loving them, but you guys. Oh, se guys, ni mi byerile kambe ku ti tshame ti nga eh ndo landa le vuxakeli a ti a ti hupeni guys eh a to mani ku chavi beef luya hambo beef aka million ku hava switele ha ku hale xi nga ta ni kwatisa mina swa luya munhu wo penga bevere loko phikizana munhu wo penga ni na wu ta penga la se mhani pengi mina ni nga ta phikizana a ni na swi tiva muzani u n'wi landze evuxakeni i landze hi mina ena se ni ya phikizana na yena mvama yeah. ah, swin'wanyana vo swi tshika swi bela hi moya swi hindza swi nga ha nhlamulo hlamuli hinkwaswo na hosi yesu a nga hlamuli hinkwaswo ha ah, mara guys supporters ta mr post to be honest mm, this year mi le ku twa ka ku vava guys ey this year i mi disappointe ngopfu misa loyi yii hmm? hala tlhelo va n'wi dyele na nsati hala tlhelo e he guys e mi kwini kasi a li mboni laniwa e mi kwini machete hi i mintlayini hi na happy hi na ntlhambi ya hina yi se tshama yi hi disappointa yi ndla swihi leswi hambi wo yini na yini yi nge zi yi twa yi ku hlamula wa hi na ntlhambi ya hina yi dyondzini guys ya swi tiva ku yi lava yini evuton'wini e na respect na yona hambo yi kuma yi ri ku yimeli ku e bene kombela ku teka foto i nge ze i twa ku a-a to yima mura ka phanda teka picture na wena swi ka fa se hoy makhwirini munhu wo kala xepi i ntlhambi ya njhani yaleyo a muba minenge ya swimusana mara swi sweswo eh, ya yena yi njhani milenge tivutisi ku ya yena yi njhani loko n'wi vona ya yena yi njhani ka milenge ya ximusana na munhu wa xiswapa hi wini loyi nga fanele ya chingeriwa kwalano n'wina n'wina guys mani swi tivi ku wa swi loyini hayi macete ku ni bala ala ku ni bala ala mzaya vutisa mzaya hi leti ni ku lavi leti ha hi leti a ni chuwangi vutisa mzaya ta ku byela ku letiyani ha a ni chuwangi futhi a nge ndzi chonge ni bi mina

lebokgang e nna vito ra vavasati mos a hi n'wansati wa lewa hi levo ha lembe leriwana le lembe leri ntambu ya n'wina hi lero yi mi vavisini na mi tiva n'wina ku ri mi njhani yi mi vavise ku mi vavisa hi lero a ma ha swi tivi ku mi ta kwini hi laha le ka hina hi mi lavi lava vona vo tala va le ku tivuyiseni ha le ka hina heyi ni ta kheta guys vo tala hi mi lavi la ni le ku mi kheteni um Ah. wena i byela mina ku ni xava foni sweswi ni vonisaka swona tani vonisa swona ni nge xavi foni na tifoni to tala ngopfu mina na leyi yi kona tele ngopfu tifoni ni lava yona leyi wa mi gungulaka hi yona ya malembe hinkwawo hlawu aka ni mayengani hurra hi yona team ya mina leyiwa ya the king gaza hinkwayo hi lena hi khomile hinkwako giyani joni hinkwako malamulele hinkwako zanini ku ya fika cape town hayi yi ma ni mi byele guys um ni nge rhandzi leswi rhandziwaka hi n'wini ende ni nge rhandzi leswi hi mhaka ku luya i xaka ra mina guys e-e e-e mi nga ni endli sweswo me ni rhandza loyi ni rhandzaka yena n'wina rhandzanani loyi rhandzanani rhandzani loyi mi rhandzaka yena va ni ngheni yaleyo ni nge n'wi rhandzi phoso wa mina i n'wana sesi ya mara a ni n'wi rhandzi ende ni nge pfuki ni n'wi rhandzini ende mi nga ni fosteli hi mina phela n'wina n'wi rhandzeni n'wina mi n'wi rhandzaka ta voni n'wina ku swi ta kwini ta mi puyila loyi ta mi bela i ta mi rhepela mhaka yin'wanyani i ta mi rhepela mhaka yin'wana mi ta tlhe ku nyuma na n'wina a ku tatala mina va thoka tata tata post requestani guys requestani nyana hi kandziyela lowa mzaya ha lowa nge lungi loyiwani loya ni hi lero na hanya mina ni ha ku hava la nga ta kona e Eh, le le phalavuri bot eh, eh, botman eh, wisdom eh, le le phalavuri ya malembe eh, eh. hi lero kahlekahle ya malembe yi kona hinkwako eh? le ku va byeleteleni le ku va byeleteleni lava a za nghena ni wa ntukulu loyi um ta requesta ni swi nge nani

hikokwalaho a furiki se why loko mina ni fikile ku mi biza loyiwa no ku mzaya i nge lunghi ka mina mi hisa loyi loyi ni kiwa loyiwa hani ni ta n'wi tlula ni ta n'wi tlula a ah, kwini damani se a ah, dama lo ni kiwe ka hisa ya amukeleni le ku fositeleni mzaya ku hetisa yindlu vona sweswi i nwisa vanhu mateni ritavi hi swona mara i nwisa vanhu mati ya le ritavi mi vulaka hi swona na hi mhaka ku lava ku hetisa yindlu ku lava ku fositela ku hetisa yindlu wa swi vona ku tigiga ka tikumi ma swi vona guys ku ta na problem e byelani va ka masingita le complex leyi ku va nisiwa mati ya le ritavi swi vula ku xinkwa xa ka shoprite xi bakiwa hi mati ya le ritavi he hi swona mara i vuloyi swin'wanyana damani mati ka ri tavi chekani ka tivhidiyo ta yena nghenani ka ka pheji ra muzaki mi ta swi vona ku mati i ka ri tavi a tlhela a chela mati tijojo letiya ti base ngopfu letiya a hakela vanhu mati a ri tavi helela ngopfu faloyi ee na n'wi zondha mzaa wa mina loko a nga ri kahle la me ni twana na vanhu va straight la loko endla hi nga ku la sesi va ku bebule hi five months ni ta ku zondha hmm. why lavan'wana ni va rhandza ende lavan'wanyana va ni respecta kahle va na problem E na va vona van'wana va le ku ti vuyiseni vuyani guys vuya vuyani vuyani ka the king mani e mi nga zi mi yaleni leni mi byerini ta mi disappoint hinkwaswo luya e mi ta n'wi twa i ta i hlamba ntsena leswi a nga ta swi yimbelela December leyi tinghoma tetiya ta four tetiya ngo na va ma bya bemuda i swi vone kwihi swa ma bya bemuda ku va vantshwa va ma bya bemuda a a chayela mamhaka mhakeni four i le ku chazeni se se se wa penga mu n'wi xiyaxiya kahle se i vulavula hi vanhu lava nga hundza misaveni wa nga vulavuli hi lava hanyaka se mi ta n'wi vona se se se ti le ku teni hi ni ta n'wi boha hi me mi bohi wa yena swi vula ku december leyi swo boha ni n'wi boha ni ta n'wi yisa le le vuxakeni le ku ya fourteen a ah, mara na twali foni ya yini na kasi mola ku ni vona mola ku mola ku ni vona leswi ya njhani bot he foni leyi kahle leyo hi la hina vana hi lava nga le swikolweni he loko ha ha xava foni hi tshika ku xavela vana tifoni naswona ku hi le ku saleleni ka ndhawu ende mi nga rivali ku kwana afrika vo ti tirha phela a ku na salari leyi taka no fane ni tindlela salari ni dya na vana va mina hi mavoko lawa se a ma ni voni ku ri na problem loyi a lavelaka ku nyikela foni a nyikeli guys a swi le ku tikeni swi le ku tikeni ku vulavula ntiyiso hina hi vulavula ntiyiso hi fana va muzaya yi nga ta ku swilo swi le ku fambeni swi nga ku fambeni xiyimo xa foni xi le ku tikeni guys nikelelani nikelelani foni Uh, a nga na loyi a nga hebot hebot loyi a nga na hit hebot nyiko hi n'we mi swi tivaka ni le ku teni kwala ka n'wina hebot nyiko mi kona musi le mi tshamaka kona

vele mzaa wa mina ku tiva voice liya a ku heka kwala afrika kasi ni onhe yini na ni byeleni nyala ni onhe yini xikolo ni mi byela xitori ku tshama ku landziwa bava a ku ri ya hi vo majuni nkarhi luwa ni ri ku mi karhateni swinene a fika a rilela vanhu a ga ga kahle kahle leyi a malume leyi endle yini kahle kahle hi lero ka social media hi lero yi yi ni delerisa hi swifantani hi lero loko swi ni vona swa ni delela hi mhaka ya yona va va yi ku hayi n'wi tshiki n'wi tshiki i kokwa wa wena ni ta vulavula na yena um ha loyi loyi a ta n'wi dyisa hi tiphayiphi loyi loyi a nge ni tsandzi loyi loyi ku hava lexi na xin'we lexi a nga ta ndla xona hey tikholo leti ta disturb i munhu no no swi ni hlamarisile he vona um yimani mi byela yimani mi byela hinkwenu n'wina mi nga laniwani um mhaka ya facebook swa yini facebook i xihungasi manitwa um mina ni a ni se tshama ni vekela sesi ni yi rhuketela kumbe ni vekela sivara ni yi rhuketela e-e na na hi birthday ya sesi na yi vekela sesi laha ni ku happy birthday sesi hi birthday ya swara na yi vekela sesi ni ku happy birthday swara mina a ni lwi na vona lavanga mina ni lwa na mzaya wa swi tiva ku hi lwela yini i ni kolota mali yo ringana 20000 mantwisisi se loko munhu a holova na munhu se i la ku hoxa na vatswari va munhu guys laha a hi veneni honest nqambi ya n'wina a yi tirhisanga mihleketo xorese va tifishi ha ni ta xava fone boy ha ni ta xava ni ta landza tihlampfi leti a te le pitori letiya ti nga cheleriwa poison le dan'wini ni xavisela vanhu hi twenty rand twenty rand kumbe a ni ta xava foni ku fana na wena le dan'wini leyi tirhwanelaka kona wena wa ku vona eh ni ta ya ni ya inala se eh, eh, eh guys um social media maswona va insurance lava mani mani ni nge pfuki ni poste mhana insurance kumbe papa insurance like ni va rhukana hayi kho ni dila na yena loyiwani ma n'wi vona ku hi yena a nga sungula la sweswi tsale ku bari leyi ni dila na hi insurance ni sukela vatswari a hi sukeleni vatswari hi dila hi xinuna hina la phela xi lexi i xihungasi se a hi hungaseni kahle hi nga hoxi vatswari eyi a hungaseni kahle i xihungasi xin'wana xa kahle ngopfu na loko hi hlangana guys hi nga nyikana ta vuswa ya ku ri hina a hi problem se a hi suseni vatswari eyi mina vhele loko no hlangana na insurance kumbe na posa kumbe na ve ri i mali yan'wanyana ve ri mali yan'wanyana ve ri i kona luya luya n'wanyana eyi ni nga va nyika leti. eyi kahle futhi ha ntlambhi munhu luya i nga ze i kwatisa hi mhaka ta vuntlambi hikuva munhu i fevha mani i vhete munhu i n'wi bifa i i ku i tlhe i swi veka kwala ni ta bifa mhana wena ni bifa ba wena ni bifa na vanhu i tlharhi kahle laha oh you guys a hi kuleni a hi kuleni guys a hi kuleni tlhariha a hi tlhariheni loko hi bifana hi bifani mina wena. a hi susi vanhu van'wanyana va va lehe bifana mbhena west street loko hi tsandzana hi bifana hi nyikana hi leti a hi swi nchumu sweswo e u sukela ku famba hi katsa vatswari mani vatswari va va va nghena kwini vatswari e vatswari vo lo ni bebula phela a swi vuli vo ni rhuma leswi ni swi ndlaku leswi ni swi ndlaku swi ndliwa hi mina na nsati wa mina a swi vuli ku i lo ni rhuma leswi ni swi ndlaku kumbe vana leswi i decision ya mina ni ri nexe naswona sweswi ni nga lani nexe

hi lero o teka leswi beni a swi vulaka kumbe leswi a nga swi vula le ndzhaku a swi teka a chinghela swo hi vanhu se ma swi vona ku xi xexo dom dom ngopfu exikolweni a nga yangi no ya that's why loko va n'wi vutisa ku yi njhani album ya wena se a sungula ku pfula matihlo ha pfala mini bari yes yes ha hambi n'wina mi ngo man bari man bari mara lahlekete guys ha vhela hleketa ha letiya ti hleketi letiya letiya bari ti tlhe ti ka hleketi swi vula yini dendera dendere ni nga hemba ku swi vula yini a ni swi tivi no swi twa kwala na mina hey guys eh yi mali mi byela swin'wanyana ni ni ta tshama mi kha mi swi tiva ni eh ben ma hi nga ni ntlhambi ya ka gasa ka ha ri hava ntlhambi yin'wanyana lavan'wana va ta hi le ndzhaku ku hava sweswo guys hi nge hi pfuki hi lave ku swi ku swi analyza kumbe ku swi vona ku i mani se mi swi vonini na n'wina na nhlayo leyi vo ngo te i a ni vete ku na head on ku ve na nhlayo master xitsonga i ndle nhlayo laha loko mo ya ka master xitsonga ka youtube mi ta swi vona hlayo rini master post u n'wi beka five hi ku ya hi tipoyinti hi n'wi beka five five e, i namba ncila hi five five hi lero swi fana no suka la hi ya kaya hi tlhe hi vuya a ha ri laha hi tlhe hi famba hi tlhe loko se hi ku ra five hi kho hi swi hi fika ku swin'we giyara hi leswi hi nga n'wi endla swona ka ka lembe leri eh dasa wa ha ta humesa na na hi april wa ha ta humesa mi nga liyani hi la yena guys e relationship ya mina na mzaya a hi ri close ngopfu ku na video liya a hi ri workshop ako kokwana afrika kasi why mi bisa ngoma leyi loko me ni fika a hi ri workshop a hi tirha swin'we a ri a nga rhandzi ku hava munhu loyi a n'wi rhandza a kaya guys um bava yi na eight wa vavasati um vana hi fifty two um mr post a ti a rhandza mina ngopfu laha kaya ma twisisa eyi a rhandza mina um mhata ku a ni rhandzela yini ngopfu um a ni rhandzela matimba Damani a ri munhu wo kuma mintirho to be honest mo ni vulavula ntiyiso sweswi Mister Post a ri munhu wo tiva na vanhu from kusuka la joni a ri munhu wo kuma ngopfu mintirho ma ni twisisa ya liya ya timovha ya yini yini so mina a swi tiva ku ri ni heavy duty like la ku tirhiwaka ya na phusha swinene se a ti tekela mina ndzhaku he malume a hi jike nyana hala. hi endla one two three one two three hambi swilo kha nga a nga swi tivi leswo ka a nga swi tiviki a byela mina ku a ni me a ni tiva swilo like a tshama hi ri busy laha kaya a ku hayi malo ejikeni laha hi endla one two three e ni rhobiwa mara swi nga fani hikuva a ni a ni nyika mara leyi nga ni vava hi liya yo se ni nga ha kumi nchumu a baleka na mali ya mina a ku na vuya ni ya ku performeni a na ha n'wi vonanga se hi yona yi nga vuya yi ni kwatisa ni fikelela ka xiyimo lexi ni nga ka xona nyamuntlha na yena that's why mzaya sorry um ni nge n'wi rivaleli a ni xikwembu mina um hayi a ni nge n'wi rivaleli um loyi a ni nge n'wi tweli luya ha ah, luya ni nge n'wi tweli luya liyani na yena hi december guys mi ta swi vona ku a ni n'wi chavi chomu ni ya n'wi veka laha loko mi za hi tana haleni n'wana sesi a ni n'wi chovi ni nge chovi mfana n'wana sesi Ah, nunca me chove, menina. Ah, ni nge ku chavi n'wana sesi lowa wa swi tiva na loko ni ta rhanga ni ya ka sesi ni fika loko mujani sesi na swara e eh, ni fika ni va siyela cold drink a ni ye ni tsandzeka no va xavela cold drink a ah, mzaya mzaya a ah, mzaya nga tirhiki ma na vatswari va wena i va stinji mali yaliya yi akaku mali mati leri ta i tsandzeka no mhani hi leyi coldrink a mfana loyi.